Mba'éichapa temimbo'ekuéra mbo'esyry porundyhapegua? Che, Mercedes Varge, romoirũta ko árape jaikuaave hag̃ua Guarani

ñamoñe'ẽta peteĩ ñe'ẽ poty ha jahecháta hetepy. Avei ñe'ẽ porãnguéra. Opa vove ñane rembiapo ñamomba'eguasu ñe'ẽ poty. Omoñe'ẽ. Ñe'ẽpoty, Oikuaa ñe'ẽ porãnguéra. Ápe oĩ ñane irũ, ko'ãva ñane moirũ ára ha ára ñane rembiapópe. Ñamañamíta ha ñamoñe'ẽta mba'épa he'i ha'e. Ko'ápe jahecha mále omaña y rembe'ýpe ha imandu'a ikypy'y omombe'uha chupe ñe'ẽpoty oikuaa pyahúva mbo'ehaópe. Techaga'u arekóva kuarahyratáicha chéjope asýva, he'i. Imandu'a ha'e péicha pe he'iva'ekue chupe. Ko'ág̃a Upeva'erã jahecháta ñe'ẽ poty retepy ha ñamoñe'ẽta peteĩ ñe'ẽ poty. Ñamba'apo hag̃ua ñane mbo'epy reko árape jahecháta ha ñamoñe'ẽta ko ñe'ẽ poty ohai va'ekue Darío Gómez Cerrato. Ikatu nde rehekave mávapa raka'e Darío Gómez Cerrato. Heta ñe'ẽ poty ha'e ohai kuri. Ehekákena ambue hendápe ikatu hag̃uáicha reikuaave umi haihára heta ojapo va'ekue ñane retãre. Ñahesa'ỹijóvo ñe'ẽ poty, jahecháta ko'ã mba'e. Ápe jaguereko jasy morotĩ remaña mombyrýva che rehe rehóvo. Py'a tarovágui márõ nde rekéiva chéichaite avei. Ha chéicha remuñáva araka'eve jahupyty'ỹva nde ko che reindy jasy morotĩ maña asymi. Ko'ápe jahecháta hína pe ojehaíva peteĩ Renglónpe ja'éva jepi hína, upéva hína ñe'ẽ rysýi ñande jaikuaa mba'e hína upéva vérso peteĩteĩ ojehaíva renglónpe. Ápe oĩ hína irundy Ñe'ẽ rysýi. Umíva ñambojáramo ojuehe oiko chugui ñe'ẽ aty rysýi. Upéva he'ise hína estrofas castellano ñe'ẽme. Péicha ko'ápe jaguereko irundy ñe'ẽ rysýi ha peteĩ ñe'ẽ aty rysýi. Peikuaa peẽ aty he'iseha hína oĩva heta. Upévare héra ñe'ẽatyrysýi ñambojehe'apárõ ha ñambojárõ ojuehe ñe'ẽrysýi. Ñe'ẽrysýi ko'ápe he'íma hína. Ojehaíva peteĩ líñope he'i oĩ avei he'íva, Ejehekuavóna ko kuñataĩ rogaguy porãme. Peteĩ rreglónpe ojehai hína upéva. Ha ñe'ẽ aty rysýi jaguereko ramo hetave ñe'ẽ rysýi, péicha oñemboheko hína pe ñe'ẽ poty katuete oguerahava'erã, oguerekova'erã ñe'ẽ rysýi, ha hetave ñe'ẽrysýi oĩramo, upéva oiko chugui ñe'ẽ atyrysýi. Péicha pehecháma hína mba'éichapa oñemboheko. Katuete ñe'ẽ poty ogueraha va'erã ñe'ẽ porãnguéra. Mba'e hína umi ñe'ẽ porãnguéra? Jaikuaáta ko'ápe. Oĩ hína umi temiandu rehegua. Jaikuaáva ñande, oĩha hína Ñande rete ohecháva téva térã ohetũva, ñahendúva ha ambue temiandu. Ápe jahecha ha jaguereko jahecháva, kuandúva, ñahetũva, péva hína ñahendúva. Ha avei ñañandúva. Ápe ko'ãva temiandu ikatu ñande jaiporu ha umi haihára oiporu katuete hikuái ikatu hag̃uáicha opyta porãve pe he'iséva ñe'ẽ rupive. Avei oĩve hína umi ikatúva haihára oipuru. omoporãve hag̃ua ha oikuaauka hag̃ua pe hemiandu. Péicha jahecha, ápe he'i hína pe jagua hũ oterere. Jagua piko ikatu oterere? Nahániri. Ajépa? Ha pe kuarahy osapymi nderechávo, he'i. Ikatu piko kuarahy osapymi? Ndaikatúi avei upéva. Ko'ãva oñembohéra hína mbo'ava reko. Mba'ére? Ko'ã mba'e ñande tapicha ñande avánte ikatu jajapo. Ndikatúi yvyra, ndaikatúi mymba, ndaikatúi umi mba'e ojapo. Ñañamindu'u, upéva ñandénte ikatu jajapo, upéva ñande tapicha, ñande ava ikatu jajapo umi mba'e. Ág̃a katu mymba ndaikatúi. Pe jaguahũ oterere ndikatúi ha'e ojapo. Ha kuarahy ndikatúi osapymi avei. Ha'e ndahesái ikatu hag̃uáicha osapymi. Upévare ha'e hína mbo'ava reko. Ha ápe peẽ pehecháta ha pemoñe'ẽta mba'épa hína pe ombo'ava rekóva. Amombe'úma kuri peẽme. Avei. He'i, Jasy morotĩ remaña mombyrýva che rehe rehóvo. Ikatu piko pe jasy omaña ñande rehe? Ndaikatúi. Upévare hína upéva peteĩ mbo'ava reko, pe añe'ẽ porã hérava mbo'ava reko. Ndikatúi ojapo ko'ã mba'e. Térã peteĩ mymba, térã peteĩ yvyra, térã ka'avo ndikatúi ojapo ñande tapicha jajapóva. Mba'asy po'ícha chepytéva oikóvo ko mba'epota. Mba'asy po'ícha he'i. Péva hína pe ñande jaikuaáva tuberculosis, yma upéva oĩ heta vaekue. Kóva, ko ñe'ẽpoty, péicha he'i upépe. Mba'ére, mba'asy po'ícha chepytéva oikóvo ko mba'epota. Reñeha'ãta reikuaave mba'épa ogueru pe tuberculosis ha mba'éichapa opyta umi oguerekóvaekue tuberculosis térã oguerekóva. mba'éichapa ipo'i, mba'éichapa ogue ohóvo pe hekove, upévare ápe ombojoja hína pe mba'asýre, pe ha'e oñandúva pe mitãkuñáre, mba'asy po'ícha he'i voi, upéva hína ombojojáva. Péva ambue ñe'ẽ porã ombojoja peteĩ mba'e ambuére. Jaikuaavéta mba'éichapa ikatu upéva oiko avei, ha mba'éichapa ikatúta nde reheka peteĩ ñe'ẽpotýpe. Upeva'erã oĩhína peikuaava'erã katuete. Ne rembiapo iporã yvotýicha. Ne rembiapo iporã ha'ete yvoty. Ambue he'i ne rembiapo iporã ojogua yvotýpe. Ipahápe he'i ne rembiapo iporã ñaimo'ã yvoty. Ápe jaguereko, Icha ne rembiapo iporã yvotýicha. Ha'ete ambue ñe'ẽjoajúpe ambue katu ojogua ha ipahápe ñaimo'ã. Ko'ápe peguerekóma hína mba'éichapa ikatu Ombojoja. Pe ñe'ẽ porã hérava ombojoja mba'éichapa ojeporu. Iporã yvotýicha. Ndajaipurúiramo upéva ikatu jaiporu ne rembiapo iporã ha'ete yvoty. Ha'éramo ne rembiapo iporã ojogua yvotýpe ha'e avei hína iporãitereiha, ha ne rembiapo iporã ñaimo'ã yvoty avei iporãitéha. Péicha irundy hendáicha ikatu jaiporu ko'ãva ñe'ẽ ikatu hag̃uáicha ñambojoja peteĩ mba'e. Ko ñe'ẽ porã upéicharamo ikatu jaiporu péicha. Ápe ojehaiguy icha, avei, ha'ete, ojogua, ñaimo'ã. Péicha ikatu reiporu Ikatu hag̃uáicha remombe'u ha reiporu porã peteĩ ñe'ẽ porã ombojojáva. Ambue ta'anga ohechauka ñandéve yvotyty, ha che reindy okaraygua kóga poty porãitéhe. Che reindy, mávapa hína, he'i péicha pe kuñáme, Ág̃a katu ko'ápe ombojoja hína peteĩ yvotytýre. Ha katu ndoipurúi umi jahecha vaekue, icha, ñaimo'ã, ha'ete, ojogua. Ndoipurúi umi mba'e. Upévare kóva ko ñe'ẽ porã héra ombojoguáva. Omombe'u mba'eichaitépa ág̃a katu ndoipurúi umi ñe'ẽ omombe'úva, ñaimo'ã, ha'ete, ojogua, térã. pe ñe'ẽky icha. Péva hína peteĩ mbojoguáva. Ombojoja ha katu ndoipurúi umi ñe'ẽ ojeporúva oñembojojávo. Ñamombarete hag̃ua ñande kuaapy Ñamba'apóta jahechakuaa mba'eichagua ñe'ẽ porãpa oĩ ko ñe'ẽ joajúpe. Mitãicha ojahe'o. Mitãicha. Nemandu'ápa, icha. Mba'épa hína upéva? Omboaváva, mbojoguáva, ombojojáva. Icha oguerekóramo katuete oĩ porã, ombojojáva. Jahaíta ñamongoráta upeva'erã. Ambue tembiapo he'i. Opukavymi kuarahy okañývo. Ikatu piko kuarahy opukavy, taiko nahániri. Mbo'aváva nemandu'ámapa, umíva hína ñande tapicha, ñande ava ikatúnteva jajapo. Opukavymi, ava añoite ikatu opuka, ikatu opukavy. Omboaváva, mbojoguáva, Ombojojáva. Mávapa hína. Ikatúramo tapicha añónte ojapo, upéicharamo ombo'aváva oĩ porã. Jahai jeýta upéicha ikatu hag̃uáicha jajapo ñane rembiapo. Ambue he'i, Nde ko yvyra apytere. Jaikuaa va'erã mba'éichapa pe yvyra apytere. Umíva hína umi imbaretéva. Upévapa omboaváva, mbojoguáva, ombojojáva. Omboaváva ndaha'éi, ndaha'éire hína pe avánte ojapóva. Mbojoguáva nemandu'áva, upéva hína pe he'íva mba'eichaitépa, ág̃a katu ndoiporúi umi ñe'ẽ ojeporúva ombojoja hag̃ua peteĩ mba'e. Upévare, mba'e hína upéicharamo? Mbojoguáva omombe'u mba'eichaitépa ág̃a katu ndoipurúi umi ñe'ẽ Ikatúva ombojoaju. Upévare ñamoĩta peteĩ korápe mbojoguáva. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo. Peikuaáma ko'ág̃a mba'éichapa umi haihára omoñe'ẽ umi mba'e iporãva. Mba'épa ha'ekuéra oiporu? Oiporu ñe'ẽ porã. Ikatu upéicha ha'ekuéra ojapo umi ñe'ẽpoty iporãmbajepéva. Umiva'erã ha'ekuéra oipuru ñe'ẽ aty rysýi oĩva hína peteĩ ñe'ẽ rysýgui osẽva. Ha avei oipuru avareko, ikatu oipuru ombojojáva ha ikatu avei oiporu hikuái ombojoguáva omoporãve hag̃ua umi mba'e he'iséva. Nde ikatúma avei ko'ág̃a rejapo ñe'ẽpoty reiporúvo ko'ã mba'e. Avei ñane irũ oikuaáma hína ha ovy'aiterei mba'éichapa ha'e ko'ág̃a oikuaa mba'éichapa ndéicha avei ojapo umi ñe'ẽpoty umi haihára.